Dmitriý Muratowyň Nobel baýragynyň gowşurylyşynda eden çykyşyndan käbir bölümleri dykgatyňyza ýetirýäris. Edil, Türkmenistandaky watandaşlarymyzyň başdan geçirýän ýagdaýlary ýaly wakalaryň gürrüňini geliň bilelikde diňläliň. Dünýä demokratiýany söýmegi bes etdi. Dünýä dolandyryjy elitalardan lapykeç boldy. Dünýä diktatorlyga ýolugyar. Ösüşe adam hukuklaryna we azatlyklaryna eýerilmegi bilen däl-de, onuň deregine tehnologiýa we zorluk, tussaglaryň we derňew mahaly wagtlaýyn saklananlaryň gynalmagy häzirki zaman Russiýada hem dowam edýär. Gödek çemeleşmek, zorlamak, ejir çekdirmek, elhenç tussaghana şertleri, tussaglary hossarlary bilen görüşdirmezlik, doglan gününde tussaglaryň ejesine jaň etmegini gadagan etmek, tussaglygyň çäksiz uzaldylmagy, Kazyýet işinden öň agyr keselleri bolan adamlar türmä iberilýär. Syrkaw çagalary zamun alýarlar. Subutnama görkezmezden etmedik günäsini boýun almaga mejbur edýärler. Galp aýyplamalar bilen baglanyşykly jenaýat işi biziň ýurdumyzda köpülenç syýasy mazmunlydyr. Biz Russiýa Federasiýasynda tussaglaryň we wagtlaýyn saklananlaryň gynamalara duçar edilýändigini indi barha has köp eşidýäris. Berlen kanuny höküm hamala olar üçin ýeterlik däl ýaly adamlara has beter ejir çekdirip, olaryň ruhuny döwmek üçin gynamalara duçar edýärler. Bu bir elhenç wagşylyk. Men gynamalara garşy halkara kazyýeti döretmek üçin inisiatiwa bilen çykyş edýärin. Onuň maksady dünýäniň dürli künjeklerinden we ýurtlaryndan adam gynamalaryň nähili durmuşa geçirilýändigi babatda maglumat ýygnamak bolmaly. Adamzada garşy şeýle jenaýatlara gatnaşan jellatlary we olaryň hojaýynlaryny kesgitlemeli. Gynamalar adamzada garşy edilýän iň agyr jenaýat höküminde ykrar edilmelidir. Ýogsa-da, Nowaýa gazeta kagyz görnüşinde hem çap edilmäge dowam edýär. Sebäbi tussaghanalarda ony okar ýaly internet ýok. Şoň üçin hem olara elýeterli gazet çykarylýar. Häzir Russiýa Federasiýasynda žurnalistika tümlükdäki döwrüni başdan geçirýär. Soňky birnäçe aýyň dowamynda ýüzden gowrak žurnalist, media, adam hukuklaryny goraýjy we jemgyýetçilik guramalary daşary ýurt agenti diýip häsiýetlendirildi. Olar Russiýa Federasiýasynda halk duşmany hasaplanýar. Kärdeşlerimiziň köpüsi işsiz galdy, kimdir biri ýurtdan çykmaga mejbur bolýar. Adamlaryň öwrenişen adaty durmuşyny belli bolmaýan bir möhlete çenli elinden alýarlar. belki-de, hemişelik ýagdaýda. Ynha, şu wagtky taryhymyzda başdan geçirýän ýagdaýlarymyz. It üýrer, kerwen geçer diýen bir atalar sözi bar. Ol aşakdaky ýaly düşündirilýär. Kerweniň öňe hereket etmegine hiç zat päsgel bermez. Käwagt häkimiýetler žurnalistler hakynda Olar diňe üýrýärler, hiç zada täsir edip bilmeýärler diýip gödek gürleýärler. Ýakynda bu sözüň ters manysynyň bardygyny öwrendim. Itleriň üýrýändigi üçin kerwen öňe gidýär. Daglarda we çöllerde ýyrtyjylara üýrýärler we topulýarlar. Kerweniň öňe hereket etmegi diňe olar ýanynda ýoldaş hem goragçy bolanda mümkin. Hawa, biz gygyrýarys we dişleýäris. Ýöne bu hereketiň, ýagny göreşiň şerti şeýle. Biziňki diýdimsorlaryň zäherine garşy merhemdir.